Nawr, wythnos diwethaf, ydych chi'n cofio, o'n i'n, ni wedi gweld Iesu yn dod i mewn i Jerusalem ar gefn asyn? Cofio gyda'r dail palmwydd? A dyn ni'n galw'r diwrnod yna yn Sul y Palmwydd. Wel, wythnos yma, ni'n mynd i sôn am chydig o diwrnodau ar ôl i Iesu dod mewn i Jerusalem. Mae Iesu yn cael pryd o fwyd gyda'i ffrindiau y disgyblion a dyma stori o beth oedd yn digwydd yn y swper olaf Iesu. Nawr dyma Iesu wedi dod i mewn i Jerusalem. Ac oedd Iesu wedi dod i mewn i dathlu gŵyl y Pesach. Achos Iddew oedd Iesu, a mae pob Iddew, hyd yn oed heddi, yn dathlu Gwyl y Pesach, achos mae'n atgoffa nhw am yr amser, nôl yn yr Hen Destament, pan oedd Duw wedi rhyddhau yr Iddewon o'r Aifft ac wedi dod â nhw i mewn i'r wlad oedd Duw wedi addo iddyn nhw. Felly dyma Iesu yn dod i dathlu'r Pesach gyda'i ffrindiau a maen nhw'n dod i cael pryd o fwyd. Nawr, wrth i nhw cael y pryd o fwyd yma, dyma Iesu yn codi'r bara ac yn dweud diolch i Dduw am y bara, ac wedyn yn torri'r bara ac yn dweud, Dyma fy nghorff wedi ei torri i chi. A wedyn, mae'n codi'r cwpan a dweud, Dyma fy ngwaed sydd wedi tywallt drosto chi. Mae'n peth od i dweud. Corff, gwaed, Achos, wel, bara gwin yw e. Ond oedd Iesu yn defnyddio symbolau, felly, i helpu ni i cofio yr hyn oedd e wedi wneud. Mae'n defnyddio bara fel symbol o'i corff e, a'r gwin fel symbol o'i gwaed e. Ac oedd e'n dweud y pethau yma achos oedd e'n sôn am beth oedd mynd i digwydd iddo fe yn y dyddiau nesaf. Nawr mae Cristnogion yn defnyddio'r hyn oedd Iesu wedi wneud ac yn, yn defnyddio y symbolau o'r bara a'r gwin yn ein eglwysi ni heddi. Falle bod e'n edrych ychydig bach yn wahanol, falle bod bara fel hyn, neu falle bod e wedi torri am barod. Falle bod e'n cwpan fel hyn, bod pawb yn rhannu. Neu cwpanau bach fel hyn, lle bod pawb yn cael un yr un. Mae rhai eglwysi yn galw y, y, y symbolau yma yn pethau gwahanol, felly falle chi wedi clywed geiriau gwahanol. Ond mae'r holl beth i atgoffa ni beth oedd Iesu wedi wneud yn y swper olaf ac hefyd ar y croes adeg y Pasg. A dyma stori ni am yr wythnos yma. Ti 'di joio'r stori, Seren? Do, ond rydw i hefyd yn hoff iawn o'r ffilm Prince of Egypt sydd yn siarad am y Pesach. Wrth gwrs, falle bod chi eisiau gwylio'r ffilm yna i dysgu mwy.
R'yn ni hefyd yn hoff iawn o'r ffaith fod y peth olaf roedd Jessie wedi gwneud yw bwyta pryd o fwyd gyda'i ffrindiau. Oedd hwnna'n neis, oedd e? Ie. A'r peth o'n i'n hoffi, oedd Jessie yn gwybod oedd e'n mynd i farw mewn ychydig o dyddiau, ac oedd e dal wedi 'neud e, achos bod e'n caru ni shwt gymaint. Nawr, dwi'n mynd i gweddio nawr, ac os ydych chi eisiau gwneud eich gweddi fi, eich gweddi chi, gallu dweud amen ar y diwedd. Gweddio. Arglwydd Dyw, diolch bod Iesu yn caru ni sut gymaint oedd e wedi wneud yn mynd i'r croes i ni. Diolch am y stori yma am Iesu yn cael y swper olaf gyda'i ffrindiau. Yn enw Iesu, amen. Amen. Wel, diolch nawr, yn ni'n gadael nawr a bydd ni'n nôl wythnos nesaf. Hwyl am nawr.
Hwyl!